Hello, hello, hello, hello to everybody. Yeah, I go by Wusu Mesh. Anya easy o. Sisi wiase no, wohu dɛ sɛ na wiase no ɛkɔ. Sisi evangelist, apostle, preacher, the five fold ministry a Nyankopɔn de gyaa yɛn a ɛwɔ sɛ yɛnam so de ka asɛm ma nnipa no. Te sɛ akɔyɛ sikapɛ. To me no, ade strong two a ɛdi wiase so paa yɛ sika. Sika. Ɛna two, number two, si- one yɛ sika, number two yɛ dɛn? Fornication, adultery, masturbation, saa tere no. Yɛka bom a, ɛyɛ number two no. That's a strong hold a ɛlɛte people down in the ministry. Ɛlɛte people down in the ministry. Wobɛhu young boy a wahyɛ sɛ ɔreka nyame asɛm. Ɔde eagerness, ɔde ahoɔden ɛreka nyame asɛm. Ɔnkɔpɛ adwuma bi nyɛ. Because nyame anka kyerɛ sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ obi a ɔyɛ dɛn? Wafa n'adwuma, wafa asɛmpa. Ɛno ara na odidi wɔ ho. Fine, ɛno na odidi wɔ ho. Ɛno no, ɔno na odidi wɔ ho no. W'asɛmpa a ɔbɛka no, ɛna mafa bɛhwɛ bɛhwɛ so ɛde akyɛ wɔ adeɛ. Asɛmpa a ɔbɛka kyerɛ amanfoɔ a ɛbɛtɔ wɔn akoma so a. ɛde nkabom, ɛde asomdwoeɛ, ɛde baakoyɛ ɛbɛba wɔn abusua mu. Na wɔhu sɛ a ɔsɔfoɔ deɛ ɛfiri Onyankopɔn. Enti adɛn na menkɔkyɛ no wei? Adɛn na menkɔkyɛ no wei? Ampa sɛ sɛ woyɛ odiyifoɔ a wodɔ wote Nyame ase wofiri nyame mu na wahyɛ obi nkɔm na aba mu anaasɛ wahyɛ obi nkɔm de asiesie ne busua wamma mpaepae mu amba sɛnɛ sɛnɛ nyankopɔn agya ɛ sɛnɛ jesus christ ɛyɛ dɛn ɛkyerɛ yɛn kristosom kristosom yɛ dɛn yɛka sɛ christianity a christianity is what having relationship with god baakoyɛ asomdwie nuadɔ mpaepamu never but sesia sika pɛ nti sika pɛ sika pɛ sika pɛ nti wobɛhu sɛ anyinafo mmienu anaasɛ adamfo mmienu wɔbɛhyɛ asae ase ɛnam sika pɛ nti na wɔn mu akyɛ ɛnam sika pɛ nti na wɔn mu akyɛ Adɛn nti na ɛsɛ ba saa? Nyankopɔn kaa sɛ, sɛ wofa no asɛm a wodidi wɔn asɛm ho, ɛno nyɛ obligation, ɛno nyɛ ma sɛ wonkɔpɛ adwuma bi nyɛ. Ɛna sɛ wonkɔpɛ adwuma bi nyɛ nso a, ɔbonsam Wobɛhu ɔbonsam, ɔyɛ crafty, ɔbɛma woayɛ dɛ wapɛ sika because saa asɔre a wapɛ nipa kuo bi a wasata asɔre sɛ woyɛ no, wobɛtumi adi bɛsɛ wɔn nto correction, wɔn nto correction because wonyɛ adwuma nti dɛn na dɛn na ɔbɛdi because ɔde asɛm no maa kwa, ɔde maa kwa, woso kɔ a ɔsɛ ɔsɛ wotumi akɔ a. Enti correction no, correction ɛnyɛ maa sɛ by force ɔsɛ ɔmo to correction. Correction efi akoma mu, efi akoma mu. Mehwɛ edwuma ma Nyankopɔn ayɛ ahyira me no, mekɔ asɔre a, ɔsɛ me yi. Ɛma sɔfo ɛnfɔ ɛnfɔɔso ɛma wɔn yi correction. Ɛma sɔfo ɛnfɔɔso ɛma wɔn ntua tight. Ne nyɛ efi akoma mu. Ɛma sɔfo enforce ma wontu wontu correction. Ɛma sɔfo enforce ma wontu tight. Because oni ubotom. This month ɛkɔ yie. Last two months ankɔ yie. Asɔre bi wɔ hɔ nso na wɔn mako register. Wɔn a wɔto tight, wɔn a wɔnto tight. Nti sɛ obi biribi to wɔ a, yɛhwɛ sɛ won wonto tight ɛyɛ mboa wo. Wei yɛ wei yɛ nyamesom. Ɛna tithe no, tithe, tithe, tithe, tithe, ɛyɛ Nyankopɔn sika. Nyankopɔn nso mfiri soro mmɛgye tithe no, mmɛgye sika no. Tithe, ɔsɔfo ni ho dware sɛ ɔde nsa bɛka tithe. Tithe, yɛde bɔ asɔre no. Ɛmo akuo, ɔmo a ɔmo kunu ewu agya ɔmo, wɔn a wɔn mama awu agya wɔn, wɔn a wɔn ba rekɔ sukuu a sika nni fie. Tithe no, yɛde yɛ asɔre ho adwuma. Wo ɔsɔfo no koraa a, wo wo ɔsɔfo no koraa a wogye tithe no, wo wo koraa ɔsɛ wotua tithe. Wo ɔsɔfo no koraa ɔsɛ wotua tithe. Saa tithe no, yɛ gyebea a yɛde yɛ asɔre no yie. Ɔsɔfo ngye tithe mfa nkɔsi sukuu, mfa nkɔbue business, ɛnnya mfasoɔ. Woyɛ saa a, woyɛ greedy. Woyɛ saa a, woyɛ greedy. Saa saa sika no a wode kɔbue sukuu no. sɛ church members no ɛ ɛ ɛ ɛba ɛ ɛkɔ school ha a wode ma mu free because ɛyɛ mu sika na wode akɔ bie school no wode awɔde business no nti sɛ wo church member ba no deɛ wɔn wɔ right sɛ wɔn wɔn bɔ wo school no free because ɛyɛ tight na wode bie na wɔgye tight wɔasa tight no one man churches no meka according to one man churches no ba wɔn a wɔwɔ. Wɔn a wɔwɔ like Pentecost ne wɔn a wɔn Pentecost Church of Christ Assembly of God wɔn wɔ eh, headquarters no. Ɛno deɛ wɔn gyegye wɔn de kɔ headquarters a wɔn de bɛbɔ bɔ amanfoɔ. Wɔn de bɛbɔ amanfoɔ. Meka wɔn aman churches no, wɔn aman churches foɔ no. Wɔn gye a na wɔde akɔtɔ cars. Ɔmo gye na mede akɔsi fie. Mede akɔgye fie. Tight no, Nyankopɔn anyɛ tight saa. Tight no, ogye a, asɔre member sɛ n'adwuma no kɔ fam na sɛ ohia sika a, obetumi ba asɔre hɔ na asɔre no ayɛ dɛn? Moayɛ dɛn? Moabɔ no bosea. Moabɔ no bosea. Anaasɛ mode saa sika no akyɛ no. Mommfa interest nka ho. No interest. Because tithe no, ɔmo na motua. Nti adɛn na mommfa nrunning the, the churches no. Mommfa ntɔ ntoma mma ɔmo a ɔmo nni bi. Ɔmo ɔmo ɔmo ba ɔsɛ ɔmo kɔ ɔmo kɔ university, ɔmo kɔ SHS, ɔmo kɔ schools schools ase no. Saa sika no bi na ɔmo ba mo nkyɛn a mobɛyi bi ama ɔmo. aboa ɛne na yɛfrɛ no tithe yɛngye ɛngo ese ɛna mohwɛ yie asoro bi a wobɛkɔ biara pastor no anaasɛ evangelist anaasɛ apostle ɔde suro bɛhyɛ wɔn mu no saa asoro no gyae. Because Jesus Christ kae sɛ, sɛ wosuro ade a, ɔsoro ahenni deɛ kura nyɛ wo dea. Ɛna sɛ if if you want to fight demons a, yɛmfa suro ɛnfight demon. Yɛde courage na fight demon. Ɛnti asoro bi a bɛkɔ biara, ɔsɔfo no de suro bɛhyɛ wɔn mu. Ɔde suro hyɛ wɔn mu a, wɔn sɛ you are becoming a slave to what he is saying. Ɛmfa w'akoma mma evangelist, ɛmfa w'akoma mma apostle, ɛmfa w'akoma mma odiyifoɔ. Fa w'akoma mma asɛm no, asɛm no ɛfiri n'ano ɛba no. Sɛ asɛm no ɛfiri m'ano mu ba no, hu sɛ ɛfiri Nyankopɔn, ɛfiri, ɛyɛ Nyankopɔn ɛne, ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no. Ɛna sɛ ɔgye di, ɛngye me, me, me, me, me ndi, me, ɛngye me ndi. Mɛtumi aka asɛmpa ɛnɛ, ɔkyena makɔgye aduro, ɔkyena Mɛtumi abɔ wo apoo. Enti mfa wo werɛ nhyɛ me mu. Fa wo werɛ hyɛ m'asɛm a meka akyerɛ wo no. Asɛm no a meka akyerɛ wo no, asɛm a ɛfiri m'ano no, ɛyɛ Nyame asɛm anaa? Enti wo nso kɔ fie a na woaka wo Bible no sɛ ɛfiri Nyame hɔ anaa? Mfa wo werɛ nhyɛ sɔfo mu, mfa wo werɛ nhyɛ diifoɔ mu. Because nnipa sesa. Nnipa sesa. Nnipa sesa. Woate deɛ meka kyerɛ wo no? Mese nnipa sesa. Ɛmfa wo werɛ nhyɛ ɔsɔfo mu, ɛmfa wo werɛ nhyɛ odifoɔ mu. Fa wo werɛ hyɛ asɛm no a ɛfiri n'anim no ɛreba no. Ɛyɛ Nyame asɛm anaa? Fa wo... Na kɔsi Jesus kaa sɛ, due a nnipa wode wo ho to nnipa so. Wode wo ho to nnipa so. Wotie, dua a wode nnipa bɛto wode wo ho bɛto nnipa so. Ɔse asase ya no, ɛbɛtwam akɔ. N'asɛm no, n'asɛm no, n'asɛm no, ɛntwam nkɔ da. N'asɛm no o. I repeat, n'asɛm no, n'asɛm no, ɔse dɛ, n'asɛm no ɛntwam da. Enti fa wo werɛ hyɛ n'asɛm no mu. Ɛnyɛ nipa a ɔkasa kyerɛ wo no. Ɛmfa wo ho nhyɛ me mu. Me bɛtwatwa wo ntorɔ at any time. Agye wo sika adi. Mo mo yɛ mistake a mo de mo hyɛ ɔsɔfo no mu. Mo de mo hyɛ odiifoɔ no mu. Ɛnti sɛ ɔtwa wo torɔ ntorɔ koraa na wagye di. Hwɛ ɔsɔfo. Ɔsɔfo se gyae wo kunu na bɛdi n'akyi. Ɛyɛ nyame asɛm. Dwene ho. Gyae wo kunu. Agya bɛma wei a ɔbɛware wabere so sɛ ɔbɛware wo no gyae na Nyankopɔn aka kyerɛ me sɛ ɔmfata wo ɔmfata wo a wofata sɔfo no sɛ ɔmfata wo a wofata sɔfo no ɛyɛ nyame asɛm daabi ɔsɔfo se bra bra bra Bra consultation room na ɔsɛ ɔsɛ wo nofo. Ɔsɛ wo to. Ɔsɛ wo ase. Ɔsɛfo se mepɛ sɛ Nyankopɔn se me ne wo nda na me imparte Holy Spirit ngu mu. Is that how to impart Holy Spirit? Bosa ho. Di na odi o. Odi o. Ɔimparte hwee. Ɔimparte demon. Ɔimparte hwee. Monsua nyansa. Seesei asɔfo bebree no, wɔnsi nnuro. Ɛnyɛ mmaa nko ara na mɛka sɛ gya, mmarima koraa yɛ victim. Mmarima bebree yɛfa wɔn to. Mmarima bebree yɛfa wɔn to. Ɔbɛka sɛ ɔkɔ consulting room, Ɛnti ɛnyɛ mma nko ara na yɛfa wɔn o, yɛdi wɔn o, mmarima nkoraa yɛdi wɔn, yɛfa wɔn to, bebree no ara yɛfa wɔn to, bebree no ara a wɔdidi asɔfo nkɛse nkɛse akyi no a wɔmfiri Nyame no, bebree no ara yɛfa wɔn to, but wɔntumi mmɛka, because yɛde nsuro, esuro, yɛde bondage, they are surrounded with what, they have imparted, yɛde nsuro, asɔre bi a yɛbɛkɔ a yɛde nsuro bɛhyɛ wɔn mu biara no, masa ɛnyɛ asɔre papa. Because Jesus baeɛ no, ɔbɛwu ma abɔneɛfoɔ. Ɔbaeɛ no, wɔmfa esuro anhyɛ amanfoɔ no mu. Ɔde kasadɛ, ahobraseɛ, ɔdɔ, ɔse monyi suro mfiri mo mu. Monyi suro mfiri mo mu. Because sɛ wogye Nyankopɔn din na sɛ woyɛ Nyame apɛdeɛ a, esuro ne wo mu. Agye sɛ woyɛ Nyame apɛdeɛ.

Woaware ɔsɔfo se, woaware ɔsɔfo se sei, ɔsɔfo se sei, ɔhɔho se sei. Ɔkaa no, wokɔdwen ho. Wokɔbɔ mpaeɛ faa ho. Woma Honhom Kronkron no kwan. Honhom Kronkron, sɛ ɔbɛba wo nkyɛn a, agye sɛ wo ho te. Ebia na wommɔɔ dwa ma wonyɛ see, but ahoɔyaa wɔ wo mu. Ahoɔyaa Abufuo nketenkete bi wɔ mu. Ɔsoro yi firi mu na woma Holy Spirit no ba wo nkyɛn. Wobɔ mpaeɛ fa ho na gyae nneɛma bi mu. Holy Spirit na bɛtɛm abɛbɛtɛm abɛkyerɛ wo nneɛma a ɛsɛ ɛfata Kristo na wayɛ. Nti asɔre bi a bɛkɔ biara yɛde suro ɛrehyɛ wo mu. Yɛde suro hyɛ mu, yɛde mpaepae mu ɛreba. Mpaepae mu no nyinaa ɛyɛ sika pɛ. Sika pɛ nti na mpapa mu ba as Kristosom no Kristosom no na ɛyɛ peace ɛyɛ ɛyɛ harmony ba sika pɛ ɔbɔnsam ama sika pɛ ɛwurawura mu nti woyɛ evangelist a mesrɛ kɔpɛ adwuma sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn ɛyi so yie woyɛ gospel artist woyɛ gospel artist kɔpɛ adwuma bi yɛ Because ɛnwom no a woto no, yɛde ma wo kwa. Nti sɛ yɛfrɛ wo a, wontumi nkyagye. Wokɔ a, wɔn na ɔsɔfo no bɛ bless wo. Nti ɔwɔ sɛ wohu sɛ, woyɛ nnwom no a, wo promote a, fa to distribution labels. Fa kɔto distribution no, Apple, Apple, iTunes, Erm YouTube ɛna bɛ fɛkye wo sika. Ɛna bɛ tɛma wo revenue. Sɛ asɛ, pasɛ wo sɛ wo dupɛ ne sɛ wo charge, wo charge Nyankopɔn, Nyankopɔn, Jesus Christ, ɔbɛte ne ho afa ho, ɔbɛte ne ho afiri ho. Because wo asɛm no, wo tɔn. Wo tɔn. Because ɔde maa kwa, adɛn wo so wo fa nkyɛ kwa. Woretɔn, nti ɛnyɛ dɛ ɔbɛba wo nkyɛn. Yɛwɔ bɔne, yɛwɔ ade bi nketenkete bi a yɛyɛ a, na Holy Spirit no atwe ne ho afiri yɛn ho, na wagyae agyina hɔ. Wommɔ adwaman, wonni wo nyɛ wo nyɛ wo nkokɔnsa, ba bɔne nketenkete bi, ɛ, bɔne nketenkete bi, adwene a yɛde bɔ nipa nkorɔn no nketenkete bi, yɛfiri sɛ yɛn nyansa. Masa, ma nnipa hu sɛ woyɛ gyimifoɔ. Eh, ma nnipa hu sɛ woyɛ gyimifoɔ. Ba Nyankopɔn hu sɛ woyɛ nyansafoɔ. Ma nnipa hu sɛ woyɛ gyimifoɔ. Ba Nyankopɔn hu sɛ woyɛ nyansani a, ɛnna ɛyɛ. Ba sɛ ma nnipa hu sɛ woyɛ nyansani na Nyankopɔn hu sɛ woyɛ gyimifoɔ a, ɛndeɛ woayera. Nti mompɛ adwuma bi nyɛ. Woyɛ gospel artist, pɛ adwuma bi yɛ. Pɛ adwuma bi yɛ. Sua wo nsa adwuma. Wokɔ sukuu a, kɔ sukuu. Nnwomtoɔ yɛ akyɛdeɛ. Ɛnti sɛ wokɔ sukuu a, kɔ sukuu. Obi hu sɛ ɔwɔ nnwomtoɔ akyɛdeɛ pɛ na ɔgyae sukuu. Ɔnsua hwee. Na wonsua hwee a, wonsua hwee a, ɛbɛyɛ dɛn na. wobɛkɔ w'anim nti da biara you fall in the arms of the wrong person wobɛhu sɛ na ɔkɔt ɔkɔ ɔkɔtik ɔkɔtik ma ɛretwerɛ nneɛma o obi a ɔyɛ kɔt ɔretwerɛ gospel ama o wonni sika nti wonni sika nti wonni sika nti na ɔkɔhyɛ labels wɔn yɛ ɔkɔt and through that they, they, they, you are what wo wo kɔm ho by your soul ɔmo initiate your soul because ɔmo no ɔmo nkɛte sɛ ɔmo initiate wo they initiate you behind your behind you your soul nti mo pɛ bibi yɛ wo pɛ bibi yɛ a ɛna bɛ boa wo wo pɛ bibi yɛ a ɛna bɛ boa wo in your life straight away straight away away up. Mompɛ biribi nyɛ o, mompɛ biribi nyɛ. Na nyamesom ɛyɛ dɛ. Nyamesom ɛyɛ dɛ. Wosom no yie a ɛyɛ dɛ. Na mo mongyae mongyae korɔ ne nketenkete nketenkete korɔ ne nketenkete nketenkete nketenkete no. Na ɔno sɛ amanfoɔ to kɔrɛ hye. Amanfoɔ to kɔrɛ hye. Ɛnti na ɛnti na asɔre biara sɛ mo keep account a ɛyɛ good. Because nipa kɔrɛ hye ne kɔrɛ hye na nipa ɛɛto no. Koresh a nnipa retɔ no, ɛnyɛ wo ɔsɔfo no dea. Enti, ɔsɛ okipi account. Biribi a sika biara fa biara no, ɔsɛ wobɛkipi account. So when you say you are honest person, you are, you are truly from the man, from, from sɛ God, Nyankopɔn ayɛ dɛn? Ama wo, ama wo akyɛdeɛ no, ɔde adom wo a, na you are honest a, ɔsɛ wotumi keep account of every single dime of every single money a mo spending wɔ asɔre no mu ɔsɛ wotumi yɛ dɛn ɛyɛ account na obi ate ho ase sɛ oh kɔrɛhyɛ a meto no anaasɛ tight a meyi no mo de yɛ ade papa mo ndi but mostly ɔmo nkeep account ɔsɛ tumi keep account ɔsɛ woyɛ honest person ɔsɛ keep account te sɛ woyɛ awarefoɔ wonom anɛte ɔsɛ biribi a wɔyɛ biara ɛyɛ clear na wɔte wo aseɛ wɔte wo pɔ sɛ ah sɛdeɛ me papa teɛ me papa suban nie na ɛmu yiyi sikirisi sikirisi sikirisi sika penti na wɔn wɔn sika penti na wɔn akyɛ wɔn mu nti wei kɔ a ɔsɛ ah ɛndi wɔ akyi oh ɔbɔnsɛm awia no ɛndi n'akyi ɔwɔ ɔbɔnsɛm awia no ɛndi n'akyi oh sesesese na ɔbɔnsɛm wɔn wɔn wɔn ndi n'akyi no ɔbɔnsɛm awia no na wosoɛ ɔkɔ a ka asɛmpa fa ne ho. because anibere nti anibere nti ɔkɔ ɔde anibere na ɛkɔɔɛ nti woso woso de anibere ɛyɛ dɛn ɛɛdum ne gya anaa nti wofi wo nkyɛn a ofi wo nkyɛn a ɛnka as asɛmbɔne ɛnfa ne ho ɛnka asɛmbɔne nfa ne ho obi a ɔha ne pɛsɛpɛsɛ biara sɛ wo ne obi as ahyɛ asɔre ase na sɛ ɔse ɔɔkɔ a ɛnkasa ɛnka asɛmbɔne ɛnfa ne ho. if you are truly from god ɔsɛ ɔno ɔno ho nyɛ bi mu ɔkɔ kɔte ne deɛ sɛ sika nti na ɔkɔte ne deɛ o sɛ ɛwɔ si na ɔkɔte ne deɛ o fine kasɛm pɛ fa ne ho kasɛm pɛ fa ne ho pàṣẹ ɔsɛ ɔsɛ sɛ ɔka asɛm bɔ ne fa ne ho a ayɛ sɛ ɔkɔ no ɔkɔ no ɔno nso kɔnya ne sika no nti ɛyɛ ɔyɛ anaasɛ dɛ Na monyɛ sika pɛ no, sika pɛ, sika pɛ nti, sika pɛ nti, Nyankopɔn honhom kura ɛni mo so, ɛfiri mo so, sika pɛ nti, Nyankopɔn honhom ɛfiri mo so dadaada, sika pɛ nti, Nyankopɔn honhom ɛfiri mo so dadaadadadadadada. Woyɛ yɔmbɔ wasa asɔre aseɛ, wonkɔpɛ adwuma ayɛ, na wɔde correction ɛɛtaataa wɔn.

Children's Home de boa School of Blind de boa the School of Cripple yɛkɔyɛ adɔeɛ ama wɔn saa sika na yɛde yɛ adɔeɛ ma ankorankɔ nkorɔfoɔ no because Nyankopɔn kaa sɛ Jesus kaa sɛ abira mi de nfia so no wo bɛ sra mi abira mi yare wo ma mi aduane di yɛ abira mi yɛ sɛ nneɛma that's what corrections and tithe are used for nipa baako ntena se ndi ɛwɔ n'anim mo mbie m'ani. Wokɔ no sɛ ɔsɔfo sɛ mepɛ sɛ me Holy Spirit, mepɛ sɛ medware o, mepɛ sɛ me ne wo da, mepɛ sɛ mehyɛ ɛɛ hyɛ pant we. Holy Spirit nam saa de no, Holy Spirit ɛnam Holy Spirit a wopɛ sɛ onya Holy Spirit a ɛnam righteousness ɛnyɛ Christian o. Wofɔ Yesu a, wofɔ Yesu na sɛ wobɔ Yesu a, you become a Christian, but you need to live a holy life. Wobɔ braba pa no a ɛna wobɛnya Holy Spirit. Holy Spirit yɛn mfa sika ntɔ, yɛn nyɛ wɔ abɔdeɛ mu. Holy Spirit yɛ yɛ mfiri abɔdeɛ mu. Ɛfiri Nyankopɔn hɔ. Wobɛ brɔtene a, ɔde dom wo. Ɔno bɛ bɛkyɛkyɛ wo Bible no mu. Ɔbɛkyɛ wo Bible no nyinaa mu. Nti bɛwie. Bye.